A'r ail stori welwn ni oedd ar Iesu'n cael pryd y fwyd, y swper olaf, gyda'r disgyblion. A heddi ni'n mynd i sôn am aberth yr Iesu. Ie, mae hwnna'n gair i ddim yn clywed hwnna'n aml iawn, ond ydyn ni? Na, falle dyma'r tro gyntaf chi wedi clywed y gair yma. Ie. Felly, beth yw aberth? Nawr, mae aberth yn meddwl um, rhoi lan rhywbeth dych chi'n um, hoffi, dych chi'n caru, am, am, er mwyn rhywun arall. Ie. Yeah. Neu i chi'ch hunan. Neu i chi'ch hunan, da iawn, ie. A weithiau, yn yr wythnosau yn mynd lan at Pasg, mae rhai Cresnogion yn rhoi lan rhywbeth

Ar y cyfan i ni mae fe, ynte fe? Ond fi'n credu gyda'r Iesu, yr ail beth, a'r ail beth aeth yr Iesu, oedd hynna i'r holl fyd, i bob bobl, ond oedd e? Ie, ac oedd aberth y Iesu wedi newid yr holl fyd. Fyd, ie, ie, ie, ie, ie. Felly, ni'n mynd i gwylio fideo nawr sydd yn dangos yn union beth wnaeth yr Iesu. Ie. Roedd Caiaffas, dyn crefyddol pwysig iawn, iawn, wedi anfon Iesu at Peilat, y rhaglaw Rhufeinig. Edrychodd Peilat i fyw lygad Iesu a gofyn, Wyt ti'n deall bod Caiaffas eisiau dy ladd di? Be sy gen ti i ddweud? Safodd Iesu nhw heb ddweud yr un gair. Gallai weld nad oedd Iesu wedi gwneud dim byd drwg o gwbl. Gwyddai bod y bobl bwysig a chrefyddol eisiau iddo farw. Doedd o ddim yn gwybod beth i'w wneud. Penderfynodd gofyn i'r dyrfa oedd yn sefyll y tu allan i'w balas beth y ddylai wneud â Iesu. Yn ystod y Pasg, roedd un carcharor yn cael ei adael yn rhydd. Pwy da chi eisiau i mi ei ryddhau i chi? Barabas neu Iesu? Dyma'r dorf yn gweiddi, Barabas! Barabas! O, ond be wnai efo Iesu? Medda Pilat. Dyma'r dorf yn gweiddi, Croes hoeliwch o! Croes hoeliwch o! Ond pam? meddai Pilat. Dio ddim wedi gwneud dim byd drwg o gwbl. Gweiddodd y dorf yn uwch eto, Croes hoeliwch o! Croes hoeliwch o! Dyma Peilat yn ysgwyd i ben yn drist, a golchodd i ddwylo mewn dŵr gan ddweud, Dydw i ddim yn gyfrifol am forwolaeth Iesu. Chi sy'n gyfrifol. Gorchmynnodd Peilat i'w filwyr fynd â Iesu i'w groes hoelio, a chafodd Barabas y dyn drwg iawn ei ollwng yn rhydd. Cymerodd y milwyr ddillad Iesu oddi arno a'i wisgo mewn gwisg coch. Ac hefyd rhoi coron o ddrain cas am ei ben. Yna, aethant â fo i'w groeshoelio. Roedd pobl wedi casglu bob ochr i'r ffordd ac yn gweiddi pethau cas ar Iesu. Ond roedd eraill yno yn crio. Aeth y milwyr a fo i fryn y benglog a'i hoelio ar groes. Roedd dau garcharor arall ar groesau hefyd. un bob ochr iddo. Uwch ben Iesu yr oedd arwydd, Iesu o Nasareth, Brenin yr Iddewon. Dyma un o'r carcharorion yn dechrau dweud pethau cas wrth Iesu. Roedd yn ei regi ac yn gweiddi, Os ti yw mab Duw, achub ni! Ond dyma'r carcharor arall yn dweud, Dwi wedi gwneud pethau drwg ac yn haeddu marw. Ond, ond dwyt ti heb wneud dim byd o'i le. Ga i ddod i'r nefoedd efo ti? Yna dyma Iesu'n edrych arno a dweud, Fe gei di ddod i'r nefoedd efo fi. Heddiw. O! Edrych ar y fideo 'na. O, oedd hynna'n galed! I eistedd fan'na a jyst edrych ar Iesu yn marw. O, mae yn. Mae'n anodd hyd yn hyd gwylio'r Iesu'n cael ei croeshoelio. Odi, odi. Mor, mor greulon. Oedden, ie. Ie. Ond sut ydy Iesu yn marw ar y groes Yn peth da i mi. Oh ie, na, good, na, cwestiwn, yndyfe? Wel, i ni gyd wedi neud pethe drwg, yy, Nicla, fi'n credu, yndyn? Ydyn, ydyn. A ma'r pethe drwg hyn, ma' hwnna, i ni methu cael y dod at Dduw o a oherwydd hynna. A ar y groes, cymerodd yr Iesu y pethe drwg i gyd. Ath hi'n dywyll, Am llaw lawr, babodd Iesu ar y groes, a yn yr amser hyn, daeth y pethau drwg, nod ond gwpwl y fobl yn yr holl fyd! Waw! Ar ysgwydde Iesu. So yn awr, mae'r Iesu wedi wedi cymeryd y gosb wrthon ni. Waw, felly nawr, achos oedd Iesu wedi cymryd y cosb, Felly dod at Dduw. Oeddym! Yn gywir! Yn gywir! Waw, oedd hwnna'n yn peth da i wneud, ie. O! Oedd. Ond hefyd, yn yn y fideo o'n nhw'n siarad ambiti y llenni. Wrth gwrs, y llenni. Ie. Nawr, yn y teml Iddewig, mae yna llenni anferth, trwchus, trwchus iawn. Ie. Ac ar yr adeg oedd Iesu wedi marw, Oedd y llenni wedi rhwygo o'r top i'r gwaelod fel symbol, ni wedi bod yn sôn am symbolau ydyn ni, fel symbol o Duw yn rhwygo'r llenni i dangos bod ffordd nawr i'r i Dduw. Achos bod Iesu wedi marw ar y groes. Bendigedig, diolch, diolch i Dduw, ie. Nawr, fi'n mynd i ddweud gweddi. Ie. Ac os ydych chi eisiau gwneud gweddi i fi, yn gweddi chi, chi'n dweud amen ar y diwedd. Gweddiwn. Arglwydd Duw, diolch bod ti wedi danfon Iesu i'r byd. Diolch bod Iesu wedi cymryd y cosb am yr holl pethau drwg dyn ni wedi wneud. Ni jyst yn dweud diolch heddi yn enw'r Iesu. Amen. Amen. Yeah, yeah. Ni wedi clywed pethau trist ofnadw heddi. Ond, dyw hynna ddim yn ddiwedd y stori. So mae rhaid i chi ddyn ôl wythnos nesaf i glywed y diwedd. A mae'n stori arbennig go iawn. Felly,